Tiorioriori ko te aumi i ka rewa atu rā ki te waro unanga ki ngā tini aitua kua nui atu rā ki te pō. Tiorioriō rā, tēnei rā te tūngou o te whatumanawa ki a tātau ki te kaupapa tangata, i te nuku o te whenua puta noa. Tēnā koutou. Nau mai rā ki te kupu o te uru e tū nei, e pāpāo atu nei ki a koutou, e tuku atu nei ko te wā anga ki ngā pūrongo e wā a te reo o te uru o tēnei wiki. Nā runga i tērā e te iwi e, kia tīmata ake i tā tātou nei pūrongo tuatahi, ko Tuinga te ingoa, He kōtuituitanga tēnei, arā, i tētehi wā i, me ōna ua taketake, hei wā i noʻo, hei wā i ui, hei wā i wānanga, hei wā i kaitaʻi ana mō te ūnga kei roto i te riu o Te Rohe o Wanganui. Nā runga i tērā, anei na ka te pūrongo. Nau mai ki te tuinga e wā i tirita i tēnei mō ngā pākihi Māori, e wā i oki kia mahi tahi wānanga oki ngā rōpū pākihi ki Wanganui. Koianei ngā rūma e wātea ana ei mahi, ei ui, ei whāngai i ngā manuiri. Ko te whakawhanaungatanga te take.

E tautokotia ana tēnei kaupapa e Te Puni Kōkiri kia mahi tahi ai te rāngai pākihi. To see the collaboration of Wanganui and partners, Te Manawatutū and the likes, it's great to see that the coming together of organisations that support the benefit of Māori businesses and the community as a whole, which is one of the reasons why Te Puni Kōkiri likes to be a part of and partner and support places like Te Manawatutū.

Te tuinga ngā whakaaro, te tuina ngā pākehi Māori, te tuina te tangata. Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru. Tēnā koe Iriwera Rerekura, te au rapa mai nei ngā kōrero mō tēnei o ngā tino pūrongo, me te rangatira nui o te whakaaro, āna, rangatira nui o te whakaaro, o ngā kaiwhakaāere Nō rātou tēnei kaupapa, arā ki Maitai, ana ki Toa Rauemi, ki tū mai ko tētehi puna ware kotahi hei wā i uiui mate katoa. He manaaki tētehi tētehi e tautoko i tētehi tētehi nā roto i ngā kaupapa o te pākihi. Ka tahi te whakaaro nui, matua nui ko tērā, nō reira kei konei e mihi ake ana. Koia, koia tēnei ko te kupu o te uru tonu. Anei tā tātou nei pūrongo tuarua. Oti anō ko te wā anga ki te mahi tōrangā pū ā kauni e rā aro e mō Wanganui. Koia tēnei ko te tangata ko DC. Harding tōna ingoa. E uri i eke mai ai te Waipounamu Ara nō Ngāi Tahu. Koia nae te iwi uri Māori, oti anō kei te takiwa o Wanganui, e wai atu ana, ara, ki noo mai hei kaikanui era, oti anō hei koromatua rānei. Nā runga i tērā, anei rā ko te pūrongo tonu. Koia te tangata Māori anake e whakataetae ana mō te koromatuatanga o Wanganui, ei kaikauni ira oki. Ko Maunga Tere Tomanga, ko Rapu Rita Awa, nō Kāi Toahuri Rita Hapu, nō Tuahiwi Te Marae, nō Kāi Tahu Te Iwi, ko DC Harding toku ingoa. Ko tana aroa ki te tangata te take e tu ana aia mō taua turanga. I love working with others, I love working in collaboration with others for the higher and best good really and so my aspiration to high office has only ever been around service and yeah everything I've done in my career has been around service and curiosity. Ko te āpae i te onga rangatei me te anga ware ou etahi o ngā take nui ki a ia. When I look around our city and I you know and I see our youth

whānau have warm, safe homes, you know, it removes barriers. Ko te turi ou mo tōna iwi o Ngai Tahu tētahi tauira kia noho te Māori ki te tēpu ei kanohi mo te iwi Māori. Recently, um, Ngai Tahu had their third reading at Parliament around the relationship between uh, Environment Canterbury and, and the iwi. I would love to see that here.

I te mea, kāore anō a ia kia eke ki te wā tekau tau te pā ake, e whakaaro ou āna ki te kauni ira. Having a younger perspective, having travelled a bit as a younger person, having worked outside of Wanganui as a younger person and seeing how things how things are working, I believe I can bring those fresh perspectives and you know to bring the the age of the council down a bit I think is a great thing. It's very important for anyone who has their own whakaaro or who wants to see their city progress, their town, their district progress to get involved and be a part of that democratic process. Me tana kōrero akiaki ki ngā kaipōti Māori ki te tuku pōti, Iriwiri Rerikura, Te Reo o te Uru. Oh tēnā koe DC. Ana ko koe tēnei ikaka nei, māia nei, manawa piharau nei ki te wai atu i tēnei huarahi, arā ki te kauni era hei painga mo te nui. Hei painga mo a tatou mātua, a tatou rangata ino oki. E kōrero ana koe mo te anga ware, na te noo ware, take ware, nga take ware o enei ra, kāinga koretanga me era mea, no reira tēnā koe. Ko ta tumanako ia ka tutuki i a koe o wawata, ka mana o kupu, Otiia anō, ka puta mai rā ko ngā ua nui rawa atu, arā, mō tō rohe, arā, mō tō takiwā. Ki kā, ki māia, ki manawanui mai rā, e koro ē. Wai anō, ko te ingoa te wai ake nei ko Te Reka Mauroa, arā, e āngai pū ana tēnei ki te reo rangatira, ki te kaupapa e mōhiotia nei ko Te Aʻu o te Reo Māori. Tērā tētehi ui I āta tū ki te whakamairangi, ki te whakamanawa i ngā tauira kua tekau wiki te roa e amo ake ana, e wa, e ako ana, e rapu ana i tō tātau reo. Otiia anō rā anei a Te Aro a Broughton Pue me tēnei o ngā pūrongo. Mai rānō i te aʻu o te reo o Taranaki, Wanganui me te Manawatū, i whakamairangatia ngā tauira o te puna nei. Anei e aro pū ana tēnei pūrongo ki te rawaka nui i ngā tauira reo Māori o te reka mauroa. Ko te reka o te reo e mauroa ana. Ko te kaupapa matua o tēnei rā ko te whakanui, ko te whakamānawa. i te reo Māori, otirā ko te whakamānawa i ngā tauira o Te Reka Mauroa kua whakapau kaha ki te ako i te reo Māori. Kaua i roto i te tekau wiki mai anō i te tīmatanga o te hōtaka, engari i roto i te tau, nā te mea kua kotahi tau tēnei kaupapa e haere ana, e whā ngā terenga, engari koinei te terenga tuatahi kua āhei mātou ki te whakatū pōtaetanga, nā te mea, nā te. Kowheori, ā, i mate ai mātou ki te whakahaere pōtaetanga i runga i te ipurangi. Nō reira, he koanga ngākau tēnei rā, te tūtakitaki, te toro o te ringaringa ki te ringaringa, te pā o te ihu ki te ihu, te kite a te kanohi i te kanohi. Koinei te wā tuatahi kua whai wā mātou ki te hui, otirā ki te whakamānawa i ngā tauira kua whakapau werawera nei, ki te ako i te reo hei oranga mō rātou me ā tātou tamariki i roto i ngā kura. E whakamairangatia ngā tauira o te puna nei, koia ko te Kāhui Kaiako Kura me ō rātou wānau e ako pū nei i te reo Māori.

and a fear because I come from a different culture I come from India and I know it is important and I have to do it uh, because I work as a teacher in Taranaki so it's very important that I learn this language E nui tonu ngā taupā i tau ki te aroaro o tēnei tauira engari na tōna ka aki te ako kua pakari aere a ia ki te reo Māori.

to allow me to articulate those words, but to provide to provide ngā rerenga to which have a greater meaning, I guess, um, when put all together, and it's super powerful, super powerful. Ko te ia o Manaaki tēteʻi o ngā tairongo e papaki nei ki te ware o roto o Broughton, ko ia e maunu ai tana noo i te waka ako nei, a, A i tā Wright, nā roto i tōna ako i te reo, kua ō onu ake tāna titiro atu ki te reo Māori me te ako i te reo Māori. Ko te tōia mai o ō koutou, ō tātou ngā pūkenga, koinei te wā tuatahi kua whai wā tātou ki a tātou, ka tahi, ka rua koinei te wā tuatahi kua whai wā tātou ki ā tātou tauira, ki ā tātou kaiako o Te Reka Mauroa. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Te Reka Mauroa. Nā, kei raro te kaupapa nei i te maru o te ahu o te reo Māori. Ko taku hiahia kia mau roa te reka o te reo i roto i ō tātou kura i waenganui i ā tātou tamariki nā te mea ko te oranga o te reo kei roto i ō, kei roto i ō tātou ringaringa, engari kei roto i ngā ringaringa o te anamata. Nō reira, koina ki a au nei taku hiahia mō te kaupapa. He pai te kōrero, he pai te mihimihi, he pai te tū mai ki konei me te kōrero Māori, tātou ki a tātou, engari i te mutunga o te rā me kōrero Māori, me tautoko i ngā kaupapa Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Ko ngā ia ia e ai ki a Kiri o nā mātanga o te kaupapa nei. Ko ia i a koko i ngō tatū atu ki a Puawai, ngā kaiakiaki e wakapuareare i te reka o te reo kia mauroa ai ki te ua tauira nei. Aroha Broughton Pē, Te Reo o te Uru. Weno nā runga i tērā ka tika kia rere atu rā ko te ngākau me ōna kupu ki a koutou e te unga ana e āta pakanga nei, e āta toe nei ki te ako i tō tātou reo. Tēnā koutou. Ko koutou oki tērā ka noho mai hei puna, Oti anō hei puna kōrero, hei kaioi i te waka o tō tātau reo, ara kia rauora mai ai tō tātau reo mō te ake tonu atu. Me te aa ka tika oki kimi i atu ki ngā kai waka aere o te reka mauroa, aa tae noa atu rā kia kōtau ki ngā kai waka ako. Ana koutou rā e wāngai nei, e morimori nei, e poipoi ake nei i tō tātou reo ki te tini, ki te mano, ka tahi te pai rawa atu, oti anō ka mutu pea tēnei kaupapa a Reka Mauroa, ā, kia mau tonu ki te reka, ā, kia roa tonu te tupu. Nā runga i tērā, anei rā te kupu o te uru e mihi ake nei. Ko aku raukura, e raukura, he raukura. Ā, wē anō rā tērā oki tētehi waiata i puta mai ai i te rōpū a Pātea i te wā i a rātou, anā, i ngā tau wā tekau ki muri. Ā, ko te waiata nei ko Poiē kē. Ā, ko ia tērā. E whakamanawanui ana i a Poiē tēnei o ngā kaupapa o te wai ake nei, otirā anō e whakamanawa ana i ngā waka tupuranga o ngā kaiwaiata ana o Te Rōpū o Pātea mai i tōna ōrokotīmatanga tae noa mai ki ngā uri mokopuna o te nāianei rangi. Kāti, kia uiua atu rā ō tātou mata me te mātakitaki ake ki tēnei o ngā pūrongo. Kei Pātea te manu tī waiwaka e porotaka ana ki te taa me tāna poi e. E takotako atu tōna tangi kia kotaʻi atu ngā wānau maa ki runga i te marae o Pariroa ki te waka nui i ngā waiata o te ware karioi o Pātea ki te kaupapa o E Puna Waiora mo aku raukura. E aruru tonu ana te ia rere o ngā waiata e. He kare au mau kupu, kare au mau kupu. I kīa ana te Pākehā, magnificent, hei, art, you know, really nice, very good, and all that. But i roto i te ao Māori, hei aha tēnā? Nā te ngākau i kōrero, nā te ngākau i tangi, hei, nā te ngākau i mene. Ko ngā mokopuna me ā rātou ake kapa aka Ko Te Itikaurangi, Te Rōpū Manutaki, Te Tū Te Mataora, Te Tini o Rēua, Ngā Tika Ungunuki Eretaunga, Ngā Waiotanga, Aoteaūtanga Nui, rātou ko Pātea Māori Club me ētahi atu, i oki atu ki te kāinga ki te ako i ngā waiata o te ware karioi o Pātea. Ko te ngākau mene e areare ana a Maruera i te kitenga atu.

Seeing our young ones, our other teams that perform and using the same way as us, you know, it's been really great. Taku manawa e, he nui tēnei mō mātou katoa, mō te rōpū o Pātea. Ka tere oki ngā māara ki ngā mātua katoa nā rātou i rau manaaki i te kaupapa. Ko ia ko Napi Waaka rāua ko Māui Prime, Ngā manu taki i āta maimuatia te unga nei, ā, e īkaka ana te ngākau a Maruera ki te wāngai i te unga kua tae mai nei. It made me feel proud to be standing there and showing them how we went through this this waiata with our reindeers and and to me, you know, all our others at. Sam, Sam Prime, you know, all our tutors that, that have gone, and Dean, Dean Kershaw, so I feel so proud and humble to actually get up and perform in front of them and show them what we went through and what, what a puie is all about. E ai ki a Maruwera ko ngā rongo o Wakaiti O Pookererū i taro nui atu i a ia e waiata ana ki ana mokopuna, ā, hei tāna, ko te waka atu i te tūturutanga o Poiē tāna e wai nei. He mīharo harikoa katoa i roto i a au te kite i ngā uri o. Tēnei marae o tēnei rohe e haere mai hoki ana ā rātou hoa hei tautoko i tēnei pō whakanui i te hari huritau o Puiī tēnei pō. Hei tā Kershaw, e arikoa ana ā-roto i te kōkiri ngātahi o ngā mōrehu kaiwaiata O Poie ki te marae o Pariroa, ki te whakamānawa i te uri tau o tēnei poi rongonui. I think it's really fantastic everything really lovely even to hear when we first started doing the poi, learning the poi, yeah.

rather than tau iwi so I always think of her when I see our tamariki, our mokopuna doing oiē. Ko te puna waiora o Te Ware Aka o Pātea e ora ana e ōna raukura. Aroha Pōtūhue, te reo o te uru. Ka tika kia pēnei e kura mai Maiaroa. Kia rātou kua nui ki te pō. Arā ngā pou o tēnei o ngā kapa aka i te wā i a ratou. Oti anō, i uitū te ui ki Pariroa o roto ana mai o Ngāti Ruanui-a-Pokiwa ki te mātonga o Taranaki. He kura mai Maiaroa Kia ō rātou nei mātua, oti anō, ā, te unga nā rātou i para te uara i, kia wererei mai ai ko tēnei o ngā kapa. Engari tēnei rā e kite ake na nā tātou i roto i tēnei pūrongo te ngātai, te piritai, o ngā raukura o te maunga ki tō ea, me ngā piringa wanaunga, arā, i ngātahi atu ki te waiata i ngā waiata, ki te whakamanawa āere i te pūtake o te kaupapa, i te ito tonu o te kaupapa, koia tēnei te mīaro mai o tēnei o ngā uiuinga, te kite ake rā i te tini te mano o rātou, e ū tonu nei, e kawe tonu nei i te hoe, ka kōkiritia, Kua kōkiritia. Tēnā rawa atu koutou e te wānau, tēnā koutou i tō koutou māia, arā, ki te mau tonu ki ngā taonga whakamirimiri a ō koutou mātua, ki ngā mātua e ora tonu nei i tēnei wā, tēnā koutou e whakaruruhau nei i ā tātou nei tamariki. Te rawe oki o ngā mahi kei konei a ngākau iti e tūngou atu nei. Koia tēnā ko ā tātou nei pūrongo e wā i puta mai i te reo o te uru. Ki ngā kai tuku kōrero mai, mauri ora ki a kōtou. Otirā anō ki a kōtou te ūnga e taunaki mai nei, e tautoko mai nei, oti anō e manaaki mai nei i te reo o te uru tēnā kōtou. Ki kaha tonu ki te mātakitaki me te toa kōrero mai ki te reo o te uru me te kupu o te uru. Anei ngā ware Te Korima Ko Taranaki e mii kaua ki nei ki a koutou Te ware o Te Reo Irirangi o Wanganui e mii kaua ki nei ki a koutou Te ware o Te Reo Irirangi o Rangitāne e mii ake nei ki a koutou Ko au anō tēnei ko Rauru Broughton e takimii ake ana ki te nui tangata Te Māngai Pāho Tēnā koutou i tō koutou nei korowai